Hemmäňize salam. Hormatly ýaşlarymyz. Bilşiňiz ýaly bu günki gürrüňdeşligimiziň temasy, ýaňky bu günki webinarymyzyň temasy diýsek hem bolýar. Öňümizdäki ýyllarda iň köp talap ediljek kärler we gerekli boljak ukyplar barada bolar. Tema diýseň gyzykly we aktualny temalaryň biri hasaplanýar. Sebäbi soňky döwürde ýaňky tehnologiýanyň ösmegi bilen käbir kärler modadan gaçýar, käbir täze kärler ýüze çykýar. Elbetde biz hem hani ýaşlar hökmünde şular ýaly täzeliklere, şular ýaly üýtgeşmelere taýýar bolmagymyz gerek. Sebäbi bilşiňiz ýaly bäsleşik soňky döwürde gaty ösýär. Olardan iň bolmanda saýlanmak üçin hem biziň belli bir aýratynlyklarymyz bolmaly. Şoň üçin hem şu wagtdan hany özümizi taýynlar ýaly haýsy urlaň ösýänini görmek üçin nesip bolsa ne şu tema barada size käbir maglumatlary we elbetde-de käbir tejribelerimi paýlaşaryn. Men bu makalany taýynlamak üçin Dünýä ykdysady forumynyň geçen ýyl ýanwar aýynda çap eden makalasyndan peýdalandym. Makalaň ady Jobs of Tomorrow, ýagny ertiriň kärleri atly makalasy. E, dünýäniň ykdysady formuna, ýagny taryhyna bir göz aýlasak, e, bilşiňiz ýaly, ýagny nemes ykdysatçysy Karl Schwab tarapyndan 1970-71-nji ýylda e, esaslandyrylýar. Häzir hem şoň ýolbaşçy hökmünde dowam etýär. Dünýä ykdysady forumy dünýäniň iň uly ygtybarly guramalarynyň biri hasaplanýar. Şonuň üçin elbetde olaryň çap edýän makalalaram şonça ygtybarly diýip bilinýär. Bu gurama bilşiňiz ýaly her ýylyň umuman ýanwar aýynda 120 döwletden 3000-a ýakyn adam gatnaşýar. bu ýylky gurama geçirilmedi. Eger araňyzda yzarlaýan bar bolsa, habarlary okaýan bar bolsa, bu ýylky gatnaşyk ýaňky pandemiýa sebäpli Singapura geçirildi. Aslynda bu ýaňky gurama ýygnak bilşiňiz ýaly Şweýsariýanyň Davos diýip bir owajynda geçirilýär. Bu ilkini gurama Singapura geçirildi we on üçünji, on altynjy maýda geçirilmek üçin şeýle bir meýilnama neşir edildi. Dünýä ykdysady forumyna elbetde gatnaşmak üçin size çakylyk ugradylýar. Ýöne aýratyn özüňiz gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbetde bärik belli bir möçberde pul tölemeli bolýaňyz. Ýaňky şahsy öz adyňyzdan gatnaşmak üçin on dokuz müň dollardan başlaýandygyny aýtýarlar. Eger kompaniýa bolup e, gatnaşmak isleýän bolsaňyz, ýaňky firmaň adyndan gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbetde bu e, ýaňky agzalyk e, pajynyň iki ýüz müňden ýedi ýüz müň dollara barabardygyny belläp geçýärler. Bu gurama bilşiňiz ýaly dünýäniň uly ägirt liderleri, ykdysadyýetçi, syýasy, ýaňky ylym işgärleri, we elbetde ýaňky uly kompaniýalaň ýolbaşçylary gatnaşýar. Bu taýda globalny meseleler çözülýär, elbetde şolara çözgüt tapmak üçin üstünde işlenýär. Ine geçen ýyl ýaňam belleýşim ýaly, Ertiriň kärleri atly makalany çap etmek üçin aşakda-da görşüňiz ýaly üç sany gurama gatnaşýar. Burning Glass Technologies, Bilşiňiz ýaly, bu dünýä zähmet bazaryndaky bolup geçýän ýaňky täzeliklerden habar berýän bir firma. Burning Glass Technology üsti bilen ýaňky firmalar, kärhanalar olardan maglumat satyn alýar. Ýani mysal üçin haýsy işgärler nähili iş gözleýändigini ýa-da firmalaň haýsy işgär gözleýändigi barada edil şo wagt size maglumat çykaryp, ýaňky statistikasyny berip bilýän bir gurama. Ygtybarly guramalaryň biri, şonuň üçin hem uly kärhanalar, firmalar bul gurama bilen işleşýärler. Ikinjisi Coursera, ýaňky beýleki ady Massive Open Online Courses hem diýilýär. Ýagny 2017-nji ýylyň umuman maglumatyna görä, 82 million agzasynyň bardygy hasaplanýar, çaklanýar. Bäsleşik ösýär, belki häzir köpelenem bolmagy mümkin, azalanam bolmagy mümkin, sebäbi muňa meňzeş Udemy, ýaňky Khan Academy, Google-yň öz käbir umuman onlaýn platformalary ýüze çykdy. Şoň üçin hem hany bäsleşik öseni sebäpli bulaňam agzalarynyň sanam elbetde üýtgändir. Coursera-ny bilşiňiz ýaly Stanford uniwersitetiniň iki sany ýaňky professory tarapyndan gurulýar. Ondan soňam bu ýaňky platforma ulalýar. Oňa käbir uly kompaniýalar goşulýar, IBM diýdi, Microsoft, ýaňky Macintosh ýaly umuman firmalar goşulyp şeýdibem uly bir platforma halyna gelýär. Elbetde bu platformada dürli ugurlardan ýaňky kurslara gatnaşyp sertifikat alyp bilýäňiz. Şoň üçin hem giňden ýaýran bir platformanyň biri. Bularam elbetde şol maglumatlaryny Dünýä Ykdysady Forumyna berýärler ýa-da satýarlar. Üçünjisi LinkedIn eger araňyzda işleýänler bar bolsa ýa-da bilemok elbetde göz aýlan bolsaňyz LinkedIn işgärleri bilen ýaňky iş berýänleri bir platformada jemleýän ägirt uly umuman e, kompaniýalaryň biri hasaplanýar. 2021-nji häzirki wagtda 760 million agzasynyň bady gardalyp geçilýär. 260 milliondan gowrak aktiv ulanýan agzasynyň badygy bellenýär. LinkedIn diýseň ägirt uly kompaniýa, hakykatdan hem uly bir platforma. E, eger e, bilmeýän bolsaňyz, özüňizden bir göz aýlaň. Öz rezumeňizi, ýa CV-ňizi ýa-da terjime halyňyzy taýynlap, şo taýda özüňize degişli ýerleriňiz oňa gabat gelýän bolsa, siziň umuman salgyňyza ýüzlenip, hat ibererler. Muňa diýişim ýaly, şu üç gurama ýaňky şular ýaly makalaň taýynlanmagyna, çap edilmegine kömek edýär. Indi bu üç makala, şey, üç ýaňky firma öňümizdäki ýyllarda has öňe çykjak kärleri we ukyplary 7 sany bölümde jemleýär. Bizem nesip bolsa şu gün şu 7 bölümde şu günki gürrüňdeşligimizi jemläris. Men bulary we bundan soňky geljekleriň hemmesini, terminleri, düşündirilişini, kesgitlemelerini iňlis dilinde ýazdym. Sebäbi soňky döwürde eger üns berýän bolsaňyz, ýaňky uly ägirt firmalar ýa-da hatda kiçi firmalar hem muňa degişli. Öz mysal üçin özüne gerek işgärleriň ýaňky pozisiýalaryny, ýaňky, umuman, edýän işlerini iňlis dilinde ýazyp başladylar. Şonuň üçin sizem häzirden, umuman, şu zatlara taýynlyk görseňiz, umuman, gowy bolarmyka diýýän, elbetde, artykmaçlygyňyzam bolar. Şonuň üçin men bolşy ýaly goýdum.

işgärleri bilen işleşýän umuman kärler. Önüm ösdürmek, product development, elbetde önüm ösdürmegem ýaňky möhüm temalaryň biri bolup durýar, sebäbi adamlaryň arzylary, talaplary diýseň gün-günden üýtgeýär, şoňa görä-de sen hilini ösdürmeli bolýaň, şoňa görä täze dizaýnlar çykarmaly bolýaň. Umuman bulam möhüm temalaryň biri hasaplanýar. Bäşinjisi, marketingem satuw we onuň mazmuny, muňa düşünmek. şuňa degişli kärleriň öň plana çykjakdygy aýdylýar. Altynjysy gözegçilik ýa-da ideg hünärleri, ýaňky care professions diýilýär. Bul esasan hem saglyk ulgamyna degişli kärler diýip näme göz öňüne getirip bilersiňiz. Ýedinjisi hem ekologiýa degişli hünärler, green professions hem diýilýär. Man üns berýän bolsaňyz esasan hem ýaňky birinji, ikinji, hatda dört, bäş, alty-ýediň içinde-de hemmesinde diýen ýaly umuman IT ulgamy has öňe çykjakdygy şu wagtdan aýdylýar. Elbetde, hemme kişi IT ulgamynda öz ornuny tapmaly diýlen bir düzgün ýok. Sebäbi adamlar bilen hem işleşmeli, adamlaryň psihologiýasyna düşünýän kärler hem gerek, elbetde olaryň saglygyna seretýän kärler hem gerek. Şonuň üçin öz ukyňyza görä, öz talantlaryňyza görä, öz bilimiňize görä siz hem

Ikinjisi data scientist, ýaňky maglumat e, ylym işgäri, maglumat hünärmeni. Üçünjisi data engineer, ýaňky maglumat inženeri. E, dördünjisi big data developer, ýaňky uly datalar bilen işleşýän e, öndüriji ýa-da hünärmen diýsek hem bolýar. Bilşiňiz ýaly biz maglumat döwründe ýaşaýarys. Hakykatdan hem maglumat käbir kompaniýalar üçin, käbir guramalar üçin gaty ägirt uly rol oýnaýar. Mysal üçin, iň bolmanda bir satyşlaňňyza seretjek bolsaňyz ýa-da bir, mysal üçin, Facebook, Instagram, Twitterden ýa-da bir zatlar çap etýän bolsaňyz, makalalaryň okalandygyna ýa-da laýk goýlandygyna ýa-da aýtsam bolsa bir zadyň, neşir eden zadyňyzyň halanandygyna seretjek bolsaňyz, ilki bilen näme maglumatlary seredýäňiz, maglumatlary seljerýäňiz. elbetde şu maglumata düşlüň many kärlen hünärlen öňe çykşygy şu wagtdan bellenýär. Umuman bul we bundan soňky aýtjak kärlem esasanam 20-nji we 25-nji ýyla degişli diýip çaklanýar. Elbetde käbir üýtgeşmeler hem bular wagtyň geçmegi bilen täzelenip durar. Geçen ýylyň makalasyna görä umuman öňümizdäki Ýigrimi bäşinji ýyla çenli has öňe çykjak kärler şular diýip bellenýär. Ne soňkusy data analist, ýaňky bulam datalary analiz edýän, olary jemleýän bir ýerde e, üstünde işleýän hünärmen. E, analytics specialist, ýaňky e, analitik hünärmeni. Analytics consultant, bulam analitik maslahatçysy. Data Consultant maglumat maslahatçysy, Business Intelligent Developeram, ýaňky emeli iş, emeli intellekt, umuman, öndürijisi ýa-da iş, iş, ýaňky iş alyp barýan, umuman, öndüriji diýseň hem bolýar. Elbetde, bu kärlere degişli öň plana çykýan, ýaňky top skills, ukyplar diýeli, e, şular diýip bellenýär. Umuman şu sektorlarda mysal üçin iş gözleýän adamlar esasan hem şu ukyplara has üns bermeli diýip aýdylýar. Ne birinjisi data scientist ýa belläp geçdik, maglumat ylmy, oňa düşünmek. Ikinjisi data storage technologies, ýaňky datalar bir ýerik jemläp, ony saklap, bir ýerde gorap bilýän tehnologiýalara düşünmek. Development tools, ýaňky ösüş gurallaryna düşünýän ukyplar, management consulting, ýaňky işiň dolandyrylyşy, oň maslahaty, web development, bul düşnükli webiň ösüşine, web saýtlaryň ösüşine kömek edýän gurallar, digital literacy, digital sowatlylyk hakykatdan hem soňky döwürde gaty möhüm rol oýnaýar, sebäbi bir Instagramyň, bir Facebookyň, ýa-ni Twitteriň ýa-da haýsam bir platformanyň, LinkedIn, Udemy-iň nähili işleýändigine düşünmek üçin elbetde siz käbir zatlary okamaly, gözden geçirmeli, ideg etmeli bolýaňyz. Bulam gaty möhüm rol oýnaýan zatlaryň biri. Elbetde, bäsdeşleriňden saýlanmak üçin hem bu zatlara siz hem üns bermeli bolýaňyz. Scientific computing, ýaňky ylmy hasaplama, datalar bilen işleşýän umuman ylmy hasaplama. A computing network-iňe umuman kompýuter ulgamy diýip belläp geçeris. Ine şulardan ybarat bolar, şulara üns beriň diýerler. Ikinjisi inženerçilik we bulut hasaplamasy. Ýagny engineering and cloud computing diýilýär. Cloud inženerçiligine düşnükli. Cloud computing bilişiňiz ýaly umuman bir ýerde internete baglanyp ýa-da Wi-Fi-iň üsti bilen ýa-da Ýaňky Three Jinx bilen umuman baglanyp size gerekli maglumata ýetmek, elbetde ony almak, ulanmak ýa-da birine ugratmak üçin şo ulanylýan sistema umuman cloud computing diýilýär, suratda-da görşüňiz ýaly. Ine şulara degişli öňe çykjak kärlerem şular ýaly ýaňky alty, ýedi, sekiz sany maddada bellenýär. Birinjisi Site Reability Engineer, ýagny cloud computing-a degişli, ýagny saýtyň ygtybarlylygyna seredýän inžener. Ikinjisi Python Developer, ýagny Python öndürijisi, Python programmasyny bilýän, Python bu programma dilleriniň biri bolýar, JavaScript ýaly. Full stack engineer bul backend bilen frontend ikisini bir arada alyp barýan inžener. Backend mysal esasan hem ýaňky programmalaryň arkasy arka fonu bilen işleşýän, ýagny kodlamasy bilen işleşýän inžener. Frontend bolsa ýaňky öň tarapy klient bilen işleşýän inžener diýse hem bolýar. Elbetde bul ikisini jemleýände full stack engineer diýilýär. Software developer elbetde programma üçinçiligini bilýän, oňa düşünýän, ony edip bilýän hünärmene diýilýär. Platforma inženeri platformalara düşünýän, ýaňky LinkedIn ýaly, Coursera ýaly, mysal üçin, siziň Ýolbelet ýaly platformalaryň üstünde işleýän inžener. Cloud inžener, ýaňky bulut inženeri, DevOps engineer, development and operationsden gelýär. Bul ýaňky operasiýalaryň ösüşine kömek edýän inžener, ýaňky bir işiň ösmegine kömek edýän inžener, cloud consultant, cloud maslahatçysy, DevOps manager, ýaňky DevOps inženeriň başlygy, müdiri bolýar. Technology analyst, bulam tehnologiýa analisti, hünärmeni bolýar. Umuman tehnologiýa düşünýän, şolary analiz edýän umuman, öňümizdäki ýyllarda haýsy platformalaryň has öňe çykjagyny şu wagtdan kesgitleýän ýa-da çaklaýan, umuman, ylym işgärine ýa-da işgäre, hünärmene diýilýär. Ine, bu kärlere degişli öňe çykjak ukyplar hem şular diýip bellenýär. Development tools, ýaňam belläp geçdik, ösüş gurallaryna düşünýän. Data storage technologies, ýaňky maglumat ylmyny, maglumatlary seljerip, olary bir ýerde saklap, gorap bilýän tehnologiýalara düşünýän. Kompýuter, human computer interaction ýaňky kompýuter bilen adam arasyndaky gatnaşyga düşünýän umuman hünärler ýa-da ukyplar diýeli. Technical support, bu bilşiňiz ýaly, bulam soňky döwürde has üns berilýän ýaňky ukyplaryň biri bolup durýar. Sebäbi men köp başdan geçirýän. Mysal üçin, iň bolmanda bir mysal bereliň. Ýaňky men bir banka ötýän şeýlämi? E, banka ötýän bir zat uratjak bolýan, pul pul aljak bolýardy, pul uratjak bolýan birine, mysal üçin diýýän. Barýan bolşat, ýaňky bankyň işgäri size näme diýýär? E, şu wagt bagyşlaň biziň programmamyz işlänok, şonuň üçin e, pul uradyp bilmersiňiz, ýa garaşyň ýa-da soňurrak geliň diýip aýdýarlar. Ýaňky şo taýda şolaryň ulanýan şu bank ulgamynda, bank sektorynda ulanýan programmalaryna näsazlyk çykýar. Şol näsazlygy aradan aýyrmak üçin hem ýaňky tehniki goldaw berýän işgärler bilen habarlaşylýar. Elbetde, bu diňe bir mysal, bank ulgamyndan berlen bir mysal. Elbetde, saglyk sektorynda, ýaňky beýleki ulgamlarda-da şular ýaly näsazlyklar ýüze çykarmaty, şuňa düşünýän, programmany bilýän Programmadan başy çykýan umuman adamlaryň goldaw bermegi hakykatdan hem soňky döwürde gaty ösýän kärleň biri. Şoň üçin bir programmanyň işleýşine düşünýän bolsaň, ukybyň bar bolsa elbetde sen hem şol ugurdan gidip bilersiň. Biznes management iş dolandyryşy, bul umuman işleň dolandyryşy düşünikli. Digital literacy, ýaňam diýişim ýaly digital sowatlylyk. Computer networking, ýaňky kompýuter ulgamy. Employee Learning and Development, ýaňky işgärleriň işgärleriň e, ösüşine kömek edýän, e, olara bir zatlar öwredýän ukyplar. Olaň elbetde işgärleriň hem sen e, ösdürmeli bolýan, sen bäsleşik işin ýaly ösýär. Beýle kompaniýalardan galmajak bolsaň, sen öz işgärleriň hem belli bir wagt ýaňky käbir kurslara ugradyp, olar hem ösdürmek bilen bolmaly. Muňa şu zatlara da üns bermegimizi maslahat berilýär. Web development, web ösüşiň umuman buna seredýän ukyplar. Software development life cycle, ýaňky bir önümi başda öndürip, ony test edip, ondan soň işe goýmak, ýaňky näsazlyk çykan wagtam ony aradan aýryp, täzeden işe goýmak ýaly prosesleri öz içine alýan basgançaklary öz içine alýan, umuman, sistema düşünýän ukyplar diýsek hem bolýar. Üçünji, adamlar we medeniýet, people and culture diýip gidýär. Elbetde, bulam gerekli we öňe çykjak umuman hünärleriň biri. Bunuň içine, mysal üçin, psihologlar hem goşup biler. Esasan hem pandemiýa döwründe bilýäňiz-ä, ondan öň we soň Ýaňky psihologik tarapdan näsazlyk bolýar, adamlar käbirlerini alada edýär, näme bolarka eýle-beýle ýa işini ýitirenler bolýar. Umuman şolara goldaw bermek üçin psihologiýa mysal üçin ulgamynyň hem ösjegini häzirden aýdýarlar. Ýa-da mysal üçin daşy görmek ýaly adamlar hany ýakyn kompýuter bilen işleşip has daşy görmek ýaly kynçylyklaryň boljagam häzirden aýdylýar. Mysal üçin şolary bilýän, şolara düşünýän umuman analitikleň ýa-da lukmanlaryň hem öň plana çykjak diýip aýdylýar. Munuň içine aşpezler hem goýup bileris. Elbetde adamlar hem nahar iýmeli bolýar. Ýa-da mysal üçin gowja datly bişirýän ýaňky hünärmenleri hem muňa goşup bileris. Ýöne esasy ýaňky makalada bellenip geçilýän ugurlar şular diýip bellenýär. Birinjisi information technology recruiter. Ýaňky informasiýa tehnologiýasyna düşünýän e, işe alýan hünärmen. E, ikinjisi Human Resources Partner. Bulam bilşiňiz ýaly öň kadrlar bölümi diýýärdiler-de. E, häzir indi e, has e, ýaňky dünýä derejesindäki termin ulanýarlar HR, HR department diýip eşitýän bolsaňyz. Human Resources diýilýär. Yani kadrlar bölümünden işleşen e, bölüm. Muňa mysal üçin ýaňky LinkedIn-em mysal berip bileris. Aslynda her kompaniýanyň özünde kadrlar bölümi bolýar. Ýaňky kadrlar bilen işleşýän umuman bölüm bolýar ýa-da adam bolýar. Kä halatlarda mysal üçin ýaňky uly kompaniýalaryň kadrlar bölümi eger gözleýän işgärini tapyp bilmeseler, ýaňky LinkedIn ýaly uly platformalara ýüz tutup, şolardan ýaňky özlerine degişli, özlerine gerek işgärleriň rezýumelaryny ýa-da ýaňky terjime alylaryny, CV-lerini satyn alýarlar. Muňa mysal hökmünde elbetde şony berip bileris. Talent Acquisition Specialist, ýagny talantlary ýüze çykarýan hünärmen. Biznes partner, iş partnýory, bu LinkedIn hem şoňa mysal berip bileris. Human Resources Biznes partner hem elbetde ýaňky kadrlar bölüminde işleşýän iş partnýory diýip hasaplap bilersiň. Umuman şu ulgama degişli öňe çykjak ine kärler şular diýip bellenýär. Top skills ýa-ni hünärleri rekruting umuman talantly, ukyply işgärleri gözläp tapmak, olary işe almak ýaly ukyplary bolan, düşünýän adamlar Human Resources kadrlar bilen işleşip bilýän, kadrlaryň işleýşine düşünýän, ukyplar, Business Management iş dolandyryşyna düşünýän, Project Management bu proýekt taslama dolandyryşyna düşünýän, People Management ýaňky adamlaryň dolandyryşyna düşünýän, Compensation and Benefits bulam gaty üns bermeli zatlaryň biri, eger şu ulgamda işleýän bolsaň we kadrlar bölüminde işleýän bolsaň, hakykatdan hem compensation ýaňky aýlyk haky we işgäriň öz doly haklary bolýar we olaň aýratynlyklary bolýar. Mysal üçin, öňki döwürleri göz öňüme getirýän bolyn, öň kän bir şertnama ýa-da kontraktda kän seredilnokdy-da, bir iş tapan wagty adamlar derrew ýaňky kontraktyň içine seretmän gön gol çekmek bilen bolýardylar. Ýöne soňky döwürde ýaňky adamlaryň elbetde aň düşünjesi hem ösýär, sowatlylygy hem ýokarlanýar. Elbetde indi indiki ýaşlar, häzirki umuman adamlar ilki bilen kontrakt saňa hödürlenen wagty ýa-da ýaňky şertnama hödürlenen wagty näme edýärler, içindäki maddalary okaýarlar. Haçan işden çykaryp bilýär, nädip çykaryp bilýär ýa diýen ýaly soraglara jogap gözleýärler. Şonuň üçin umuman e, siz bir adamy işden çykarjak bolsaňyz, ýaňky kontraktyň içindäki maddalara salgylanmaly bolýaňyz ýa-da kanunlara salgylanmaly bolýaňyz. Birden adam sizi işden çykaryp bileňok. Iň bolman 2 aý öňünden ýaňky duýduryp, ony işden e, çykarmak ýaly bir umuman e, meýilnama e, etmeli bolýaňyz we ýöne işgäre duýdurmaly bolýaňyz. Ýaňky duýdansyz işden çykaraýan ýagdaýyňyzda-da elbetde ol işgär gidip sizden arkaýyn degişli organlara baryp sizden doly hakyny talap edip bilýär. Şonuň üçin ne şuňa düşünýän, şu prosesiň nähili işleýändigini bilýän, umuman hünärleň, ukyplaň has öňe çykjagy aýdylýar. Foreign languages bunu aýtmagym gerekkä düşünikli. Ýaňky daşary ýurt dillerini bilmek elbetde emmek şiňem Bilşi ýaly, häzirki wagtda gaty möhüm meseleleriň biri hasaplanýar. Network jaýlyk önüm ösdürmek. Elbetde, ýaňky non-profit eger girdeji maksat edinmeýän bolsa, kompaniýa önümi ösdürmek elbetde kän bir möhüm rolam oýnanok, ýöne girdeji maksat edinýän kompaniýalaryň esasy maksady ýaňky çykaran önümini ösdürmek bolýar, sebäbi äli başda-da belleýşim ýaly, umuman adamlaryň talaplary, ýaňky arzuwlary üýtgäp dur. Geçen ýyl alnan zady bu ýyl alasylary gelenok. Şonuň üçin firmalaram näme etmeli bolýar? Ýaňky müşderileriň talaplaryna laýyk, olaryň arzuwlaryna, maksatlaryna ýaňky isleg bildirýän dizaýnlaryna laýyk önüm çykarmaly bolýarlar. Elbetde önümleň hem ýyl-ýyldan ösdürmeli bolýaň, sebäbi bäsleşik diýseň ýokarlanýar soňky döwür, soňky derejede. Soňky döwürlerde esasan hem, şonuň üçin olardan saýlanmak üçin hem sen elbetde seňki çykarýan önümiňi ösdürmeli bolýaň. Men bärde şu ýerde mysal hökmünde size Nike kompaniýasynyň ýaňky snikerslaryny krossowkalaryny mysal berýän. Indi mysal üçin 83-nji ýyldaky çykarylan krossowka biram 2020-nji ýyldaky çykarylan krossowkalar bar. Hakykatdan hem ýaňky adamlaryň ýaňky talaplarynyň üýtgändigini şu ýerden hem görüp bilýäňiz. Şu wagt hiç kim ýaňky 98-nji ýyla degişli krossowkany alasy gelmeýär. Şonuň üçin şu zatlara-da firmalar üns bermeli bolýar. Muňa näme product development diýilýär. Birinjisi, şular umuman ulgama degişli öňe çykjak kärler hem şular diýip bellenýär. Birinjisi product owner, ýaňky önümiň eýesi. Ol bärde krossowka çykarýan hem bolup biler, ýa mysal üçin iýmit öndürýän hem bolup biler, ýa-da programma üpjünçiligini umuman oýlap tapan hem bolup biler, dürli appsler hem bolup biler. Hemmesi içine girýär. Ikinjisi quality assurance tester. Ýaňky e, önümiň hilini test edýän hünärmen. Agile coach, ýaňky agile tälimçi diýilýär-de, muňa ýaňky bir e, önümi öndürip başlan wagtyňyz şo taýda bir problema çykan wagty haýal etmän derrew şo näsazlygy aradan aýyrýan e, hünärmene, işgäre tälimçä diýilýär. Software Quality Assurance Engineer, bulam ýaňky programma üpjünçiliginiň hiline seredýän inžener. Product Analyst, ýaňky önüm analisti, önümi analiz edýän, kemçiliklerini gözden geçirýän hünärmen. Quality Assurance Engineer, bul ýaňky önümiň hiline seredýän inžener. Scrum Master Scrum Master ýanki Agile-iň tersine. Bul mysal üçin bir önüm prosesi dowam etýän bolsa, bir ýerde bir näsazlyk çykan wagty e, şol prosesi durdurýar-da, şo näsazlygy aradan aýyrmak üçin şoň üstünde işleýän master ýanky hünärmen diýsem bolýar. Agile-da bolsa hiç hili proses duranok, şony derrew aradan aýyrmak bilen bolýar. Scrum Master bolsa konkretny şol meseläni doly çözýänçä üstünde işleýär we beýleki prosesleri duzurýar. Digital Product Manager, ýaňky digital önüm müdiri, Delivery Lead-em, ýaňky umuman bir önümi başdan soňa öndürilýän ýaňky prosesi gözden geçirýän, oňa gözegçilik edýän hünärmene diýilýär. Ne öňe çykýan ukyplaram şular diýip bellenýär. Birinjisi ýene software testing, ýaňky programma üpjünçiliginiň testi, analiz edilmegi. Development tools, ýaňky ösüş gurallaryna düşünýän, project management, business management, bul ýaňam gaýtalandy. Man proýektiň dolandyryşyna, işiň dolandyryşyna düşünýän. Data storage technologies, ýaňky datalary, maglumatlary bir ýerde jemläp ýygnaýan tehnologiýalara düşünýän, web development, web saýdyň ösüşine kömek edýän. Manufacturing operations, önümiň umuman hemme operasiýalaryny öz içine alýan, öňe düşünýän. Digital literacy, digital sowatlylyk, leadership, liderlik, software development life cycle hem ýaňam diýşim ýaly, bir önümi başdan öndürip, ony test edip işe goýmak, eger näsazlyklar bar bolsa aradan aýyrmak we täzeden işe goýmak ýaly prosesleri öz içine alýan, umuman, ukyplar ýa-da hünärler diýsek hem bolýar, şuňa düşünýän adamlar. Önümiňi öndürdiň ýa-da ösdürdiň, hilini şeýlämi, elbetde, esasy maksadyň indi satmak bolup durýar. Satmak üçin nämäni bilmeli, nähili metodlary ulanmaly diýlen ýaly soraglar ýüze çykýar. Elbetde kompaniýalaram buň üstünde işläp, ýörite aýratyn bir bölüm, departman, ýaňky departament, ýaňky aýratyn bir departament öz içinde umuman meýdana getirýärler. Şoň üçin hem ýaňky satuw, marketing we onuň mazmunyna düşünýän umuman aýratyn bir adamlary, işgärleri öz ýaňky kompaniýalaryna alýarlar. Indi geçen ama sales, marketing and content diýilýär. Elbetde bu ura degişli, bu ýaňky ulgama degişli ine öňe çykjak hünärler hem şular diýip bellenýär. Social media assistant ýaňky sosial sosial media, sosial ulgam, sosial ulgamyň kömekçileri şoňa düşünýän umuman hünärmenler. Growth Hacker, ýaňky haýsam bolsa bir ulgamyň, web saýdyň ýa-da bir önümiň ösüşine kömek edýän hekerler. Customer Success Specialist, bu ýaňky müşderileň ösüşine, müşderileň köpelmegine kömek edýän hünärmen. Social Media Coordinator, bu ýaňky assistanyň koordinatory, kömekçisi, sosial mediany alyp barýan müdir. Growth Manager, bu ýaňky Growth Hacker-iň müdiri, Sales Development Representative, bu ýaňky satyş bölüminiň hünärmeni, Digital Marketing Specialist, ýaňky digital marketing hünärmeni, şolara düşünýän, şolary gurnaýan, umuman, şoň içinde işleýän, şol ulgamda işleýän hünärmen, Commercial Sales Representative bul täjirçilik bölüminiň wekili, Business Development işi ösdürmek, işi dolandyrmak ýaly umuman işleri alyp barýan hünärmen, Customer Specialist ýaňky müşderiler bilen işleşýän hünärmen, Content specialist, writer and producer, umuman bir önümi öndürmek üçin, bir önümi reklama etmek üçin şoň kontentini düzýän, umuman içindäki hatlaň nähili bolanda has müşderiň ünsüni çeker ýaly boljagyny şu wagtdan çaklaýan ýa-da pikirlenýän, maslahatlaşýan we ony öndürýän umuman hünärmenlere diýilýär. Digital specialist, ýaňky digital hünärmeni, digital ortamda ýaňky ulgamdaky bolup geçýän zatlara düşünýän. Chief commercial officer, ýaňky täjirçilik bölüminiň umuman başlygy. E-commerce specialist and manager, bulam ýaňky e-marketing üstünde işleýän we onuň müdiri. Head of digital, ýaňky digital bölüminiň başlygy. Enterprise Account Executive bul ýaňky bugalteriýa, ýaňky bugalteriýada hasap baş hasapçy diýse hem bolýar. Bugalteriýa bölüminiň başlygy. Iň soňkusy hem Chief Strategy Officer hem ýaňky strategiýa bölüminiň umuman başlygy. Ine şul hünärler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Sebäbi strategiýada gaty zerur we möhüm meseleleriň biri hakykatdanam beýleki bäsdeşleriňden saýlanmak üçin belli bir strategiýadan üstünde işläp, şoň bilen ýol almaly bolýaň. Şoň üçin hem şolar ýaly hünärleriň hasam öňe çykjagy häzirden bellenýär. Elbetde gerekli boljak ukyplaram da şular diýip bellenýär. Digital marketing, ýagny digital marketinge düşünýän, bazarlama düşünýän, social media, sosial media düşünýän, biznes management, ýagny iş dolandyryşyna düşünýän, digital literacy, ýaňky digital sowatlygy bilýän, düşünýän ukyplar. Advertising bilen ýaňky reklama bolýar ýa-da türkmençe mahabatlandyrmak bolýar. Hakykatdan hem ýaňky kompaniýalaryň e, hasam üns berýän umuman bölümleriniň biri bolupdyr. Ýörite şolar ýaly bölüm hem bar. Reklama edýän bölüm, departament bolýar her firmada. Sebäbi reklama bilşimiz ýaly, öňki firmaň çykdajylarynyň belki-de ýigrimi, ýigrimi bäş göterimini barabar umuman çykdajy edilýär. Reklama elbetde näme üçin edilýär? Bir önümi birine tanatdyrmak, birine görkezmek elbetde näçe köp adama ýetirip bilseň şonça gowy hasaplanýar. Şoň üçin hem ägirt uly pullar aýrylýar. Eger mysal hökmünde bermeli bolsa, mysal üçin, iki müň on sekizinji ýylda dünýä futbol çempionaty geçirildi Rossiýada, ýadyňyza düşýän bolsa. Ýaňky ýan oýunlary tomaşa edýän adamlaryň sany bolsa üç ýarym milliard diýip hasaplanýar. Pikir edip görüň, üç ýarym milliard ýaňky umumy dünýä ilatyny alanyňda şoň ýarysy bolýar-da. Ana şo taýda, mysal üçin, bir kompaniýaňyzyň reklamasyny berjek bolsaňyz, Bir muntlyk ýaňky reklama üçin ýüz müň dollara barabar pul tölemelidigiňizi aýdýarlar. Elbetde, bir muntlap siziň ýaňky kompaniýaňyzyň ady şol aşaky setirlerden şeýdip geçip gidýär. Bir muntlap geçeni üçin hem ýüz müň dollara ýakyn pul tölemeli bolýaňyz. Ine altynjy ideg hünärleri, yani care professions diýilýär. Bu esasan hem ýaňam belläp geçdim. Saglyga degişli hünärler diýip aýdylýar. Birinjisi ne medical transcriptionist, yani ki e, lukman e, transkriptlerini ýazýan, lukmanlara kömek edýän. E, transkript diýenim, yani ki türkçe reçete bolýar. Orsçada resept bolýar-da, mysal üçin, käbir lukmanlar bunu bilmeýän bolmagy mümkin. Onuň ýanyna ýörite şo reseptleri, ýaňky transkripsiýalary ýazýan ýörite lukmanlar bolýar. Ine, bu zatlar öňümizdäki ýyllarda hasam gerekli bolar we öňe çykar diýip bellenýär. Physical therapist aids, ýaňky fiziki terapewt kömekçileri, radiation therapist, ýaňky radiasiýa terapewtleri, radiasiýa, ýaňky elektronik, mysal üçin, gurallar, enjamlar bilen işleşýän adamlaryň belki öňümizdäki ýyllarda ýaňky radiasiýa, belki şolar ýaly meseleler ýüze çykmagy mümkin. Şonuň üçin şulara düşünýän terapewtler hem köpeler diýip aýdylýar. Athletic trainers, bul esasan hem atletik tälimçileri, bulam soňky döwürde ösýän ýaňky ugurlaryň biri. Eee, bilşiňiz ýaly, mysal üçin, woleýbol, ýaňky ýa-da futbol ýa-da basketbol ýaly komandalar, ýaňky uly komandalar özlerine ýörite atletik tälimçilerini alýarlar. Eee, mysal bereýin, ine, Angliýanyň çempionatyny göz öňüne getiriň, futbol. Ol ýerde, mysal üçin, iň köp futboluň oýnalýan ýeriniň biri hasaplanýar. Mysal üçin, üç-dört günde diýen ýaly bir oýun oýnalýar. Elbetde ýaňky oýunçynyň sagdyn bolmagy, olaň has uzak wagtlap oýnamagy üçin ýörite şular ýaly atletik trener, ýagny atletik tälimçilerini işe alýarlar, olar hem şoň üstünde işläp, has köp näçe oýnap biler diýip umuman kelle döwýän adamlar. Medical equipment preparers, bulam ýaňky medisina degişli enjamlary taýýarlaýan we oňa düşünýän umuman hünärmenler, sebäbi tehnologiýanyň ösmegi bilen täze enjamlar ýüze çykýar, onuň instruksiýalaryny ýaňky okamak, kesgitlilerine düşünmek hem elbetde gerekli bolýan zatlaryň biri, şonuň üçin ýene bularam öňe çykar diýip bellenýär. Veterinary assistants and laboratory animal caretakers, ýaňky bulam Soňky döwürde bilýäňiz, güjük we pişiklere seretýän adamlaryň sany köpeldi. Şoň üçin elbetde weterinarlar hem has e, gerekli bor diýip çaklanýar. Elbetde ýaňky laboratoriýalarda seredýän, olara ideg edýän e, hünärler hem öňe çykar diýip bellenýär. Exercise physiologist ýaňky e, maşk tälimçisi, recreation workers bul esasan hem ýaňky dynç alyş lagerlerinde ýa-da mysal üçin garrylar öýünde şolaň saglygyna seredýän işgärler. Personal caretaker age lam esasanam mysal üçin e, çagasy ýok bolsa, e, özi garry bolsa ýa-da maýyp bolsa, özi öýünde ýekeje özi ýaşaýan bolsa mysal üçin, e, şoň saglygyna seredýän, şoňa kömek edýän umuman hünärmenler diýip aýdylýar. Respiratory terapist bul öýken terapewti. öýkenlere seredýän terapewt, medical assistants bul lukman kömekçileri, fitness trainers and aerobics instructors bulan fitness tälimçileri we aerobik mugallymlary diýip hasaplanýar. Iň soňky soň ne occupational health and safety technicians ýaňky maşgala lukmany we elbetde olaň saglygyna, howpsuzlygyna seredýän umman tehnikler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Elbetde gerekli boljak hünärlerem top skills. Respiratory terapi, ýaňky öýken keseline düşünýän ukyplar, caregiving, ýaňky ideg etmegini bilýän, steril producers and technics, elbetde arassaçylyga seredýän hünärmenler ýa-da tehnikler, Transcription, ýaňam diýşim ýaly, resept ýazyp bilýän hünärmenler. Radiation treatment, ýaňky radiasiýaň, radiasiýa bejergisine düşünýän umuman ukyplar. Medical dosimetry, ýaňky onkologiýa degişli, ýaňky onkologiýa käbir dozalary berip bilýän, şoňa düşünýän, şol ulgamdan habary bolan ukyplar. Vital signs measurement, ýaňky gerekli saglyk umuman barlagyndan geçirip bilýän hünärler ýa-da ukyplar, simulation we simulýasiýa, advanced cardio life support bilen ýürek keselleri bilen işleşýän, ýürek kesellerine düşünýän kardiologlar ýa-da kardiasiýa işte şoňa düşünýän, şol ulgamy bilýän ukyplar ýa-da hünärler, radiology technology bilen radiasiýa bilen işleşýän tehnologlar. Ýa şol tehnologiýa düşünýän umuman ukyplar has öňe çykar diýip bellenýär. Ine iň soňkusy 7-nji bölüm. 7-nji bölüme geldik. Tamamlaýjy tapgyra ýetdik. Bulam ekologiýa degişli hünärler, ýagny green professions hem diýilýär. Bularda öňe çykjak ine birinji Wind Turbine Service Technicians, ýaňky, şemal turbinalaryň hyzmatyna, hyzmata düşünýän, umuman, tehnikler. Soňky döwürde bilýäňiz-ä, şemal turbinasy hasam möhüm rol oýnaýar. Ondan, elbetde, ýaňky elektrik öndürmek ýaly meseleler ýüze çykýar. Green Marketers lam has saglykly önümleri öndürmek we ony satmak ýaly umuman ulgama degişli şul işleri alyp barýan umuman hünärmenlere diýilýär. Biofuels Processing Technicians lam esasanam bio ýangyçlaryny öndürýän şol işi alyp barýan şoňa gözegçilik edýän tehnikler. Solar Energy Installation Managers ýa-ni gün energiýasynyň gurulmagyna şol sistema düşünýän şony alyp barýan müdirleri diýilýär. Water Research Specialist ýaňky gyt suw çeşmeleri bilen işleşýän. Bilşiňiz ýaly hakykatdan hem soňky döwürde içilýän suw çeşmeleri azalýar. Elbetde bunu tygşytly bolmak, has dogry bolmak üçin hem şul hünärler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Refuse and Recycle Material Collectors bir ýaňky zir-zibilden e, gaýtadan işlenmegi şoňa seredýän ýa şoň bilen işleşýän hünärmenlere diýilýär. Zirzibil diýýänim e, türkmençe zirzibil bolýar, orsça musur bolýar-da. E, hakykatdan hem bulam e, soňky döwürde hasam üns berilýän ýaňky mowzuklaryň, temalaryň biri hasaplanýar. Musur diýip geçmäň sebäbi mysal üçin häzir Şwesiýany men size mysal bereýin. Şwesiýa mysal üçin şu wagt ýylda 80 müňden gowrak umuman musur satyn alýar. Şol musurlary işläp täzeden energiýa öwürýär ýa-da özlerine gerekli degişli ulgamlara gerekli umuman ýaňky önüm öndürip başladylar. Şonuň üçin bulam gaýtadan işlemek ýaly täze belki usullaryň tapylmagyna kömek edýän adamlaram gerek bolar diýip bellenýär. Forest Fire Inspectors and Prevention Specialist. Bul esasan hem e, ýanky tokoý ýangyndan öňüni alýan e, şolara üns berýän hünärmenler e, hasam gerekli bolar diýip bellenýär. Bilýäňiz bar mysal üçin ýada salalyň. Geçen ýyl Awstraliýada bilşiňiz ýaly ullakan gaty uly bir betbagtçylyk boldy, tokio ýangyn boldy. Näçe günläp, belki-de näçe aýlap şony ýaňky aradan aýyryp bilmediler. Ýangyny doly söndürip bilmediler. Mysal üçin, näçe adam belki-de ýaralandy, näçe haýwan şo taýda ýaňky wepat boldy, ýogaldy. Elbetde-de, şular ýaly näsazlyklara, şular ýaly betbagtçylyklara-da öňünden ýol bermez ýaly, hany bulara düşünýän, şolaryň öňüni alyp biljek hünärlerem has köpeler diýip çaklanýar. Full Sail Energy, ýaňky bu benzin ýa-da nebit önümleri bilen işleşýän inženerler, Iň soňkusam Nuclear Power Reaction Operators, ýaňky ýadro güýçleri bilen olaň arasyndaky bolup geçýän reaksiýalara işleýşine düşünýän operatorlar, hünärmenler hem öňden çykar diýip bellenýär. Elbetde bulara degişli gerekli ukyplar hem şular diýilýär, top skills. Digital marketing, ýa-da digital marketinge bazarlama düşünýän ukyplar ýa-da adamlar, hünärler, win trubin, şemal trubinasyna düşünýän, şol sistemaň nädip işleýşini bilýän ýa-da çaklaýan ýa-da şoňa görä täze usullar tapyp bilýän adamlar ýa-da hünärler. Landfill gas collection, ýa-da gaz ýataklaryny tapyp bilýän, şolary nirde bardygyny gözleýän ukyplar ýa-da hünärler. Social media, sosial media bolýar. Bul hemme kişälerde, hemme bölmede degişli bolup durýar. Şonuň üçin muňa üns berýärler. Equipment inventory, ýaňky enjamlar bilen işleşýän enjamlara düşünýän. Solar installation, ýaňky gün energiýasynyň gurulmagyna, gün energiýasyna düşünýän. Health and safety standards, ýaňky saglyk we umuman howpsuzlyk standartlaryna düşünýän adamlaram gerekli bolup durýar. Sebäbi soňky döwürde dünýä umuman standartlaryna görä käbir uly kompaniýalara mejbury getirilýär. Şonuň üçin ýörite e, buna düşünmek üçin hem elbetde bir adam tutulýar. Sebäbi şular ullakan şeýle bir kitap. Onu okap düşünjek bolsaň, nirde nähili e, ýöremelligini size doly düşündirýän bir kitap. Onuň başy çykjak, baş çykjak program oturyp muny okamaly bolýaň ýörite şoň üçin hem adam alynýar. Microsoft Power BI ýaňky bil şu ulgamda ýaňky ekologiýa ulgamynda ulanylýan bir programma ýaňky biziň hani Excel, Word, PowerPoint ýaly ulanyşymyz ýaly bular hem şol ulgamda şular ýaly programma ulanýarlar. Şoňa düşünýän, şony bilýän.

Umuman bölümleri tamamladyk. Indi jemleýji tapgyra geldik. Ýaňam aýtdym, umuman hemmesine seredeňde, ýene-de bir sapar üstünden şeýle geçsek, öňümüzdäki ýyllarda gerekli boljak hukuklaryň naýbaşylary diýip men şeýleräk bir jemleýji bir tapgyry size hödürlemek isleýän. Hemmesiniň umuman mazmunyna seredeňizde, ine şu gerekli boljak hukuklar bolup durýar. Birinjisi döredijilik, ýagny creativity diýilýär. Döredijilik bir zatlar döretmek, başgalaryndan üýtgeşik bir zatlar tapmak. Şolar ýaly kulplaryňyz bar bolsa, mysal üçin öz ornuňyzy tapyp bilersiňiz diýilýär. Emotional akyl, ýagny emeli intellektiň tersine bu emosionalnyý akyl. adamlar bilen düşünişmek, adamlaryň ýerine özüňizi goýup görmek, empatiýa bilen bir meselä ýaňky seretmek ýaly umman temalar öz üçin alýan ukyplar. Analitik pikirlenmek bilen käni eşitýänsiňiz, analytical and critical thinking diýilýär. Şu analitik pikirlenmek soňky döwürde hemme kişi diýen ýaly ulanýar. Umman ana siziň hem belki ukyplaryňyz şular ýaly bardyr, şoň üçin üns beriň. Dowamyny öwrenmäge taýýar bolmak we işjeň gatnaşmak, hakykatdanam, etmeli zatlarymyzyň biri. Diýşim ýaly, tehnologiýa özgerýär, täze ösüşler ýüze çykýar. Elbetde, sizem yzyňyza seredip, ýaňky bäsdeşleriňizden galmajak bolsaňyz, sizem käbir täze çykýan zatlary öwrenmeli bolýaňyz, olaryň yzyndan ýetjek, o zaman bu zatlara açyk bolmaly bolýaňyz. Şonuň üçin bu zatlara-da taýynlyk görmek hem, elbetde, işjeň gatnaşmagam gerekli bolýan zatlaryň biri. Höküm we karar bermek, ýagny judgment and decision making diýilýär. E, bir meselä umuman e, çözgüt tapan bolsaňyz, karar berip şony ýola goýmak ýaly prosesleri, ýagny basgançaklary öz içine alýan bir ukyp. Şahsy aragatnaşyk ukyplary interpersonal communication skills. Çünki şahsy aragatnaşygam e, soňky döwürde gaty uly rol oýnaýan zatlaryň biri. Siz mysal üçin gaty e, akylly, e, gaty talantly bolmagyňyz mümkin. Ýöne bir mysal üçin duşda bir kompaniýanyň ýanky HR kadrlar bölüminden gürleşen wagtyňyz, ýanky şolardan iş soran wagtyňyz, eger size degişli käbir ýanky gereksiz bellikleri edäýen ýagdaýynda, aý, Glyşar e, köp zady belki eder, ýöne adamlar bilen bir hili gatnaşygy pesiräk diýen ýaly bir bellikler eden wagty, umuman sizi işe alman bilýärler. Sebäbi şoň üçin bulam e, gerekli zatlaryň biri, mysal üçin, öz kemçilikleriňiz bar bolsa, elbetde, hemme kişide kemçilik bar, mende-de bar, şoň üçin kemçilikleriňizi bilýän bolsaňyz, häzirden başlap, şoň üstünde işläp, ony hasam ösdürmek ýaly mysal üçin usullara ýüz tutup bilersiňiz. Liderlik ukyplary düşnükli, liderlik elbetde hemme kişide bolanok, ýöne baram bolsa belki siziň aýratynlygyňyz bolar. Dürlülik we medeni akyl, yani diversity and cultural intelligence diýilýär. Dürlülik we medeni akyl bärdäki maksat mysal üçin dürli pikirlere eýe bolan adamlary hormatlamak ýa-da olara gujak açmak. Elbetde siziň pikiriňize gabat gelmeýän bolmagym mümkin ýa başga medeniýetden gelen bolmagym mümkin. Elbetde siz bir kompaniýada işlän wagtyňyz hemmäňiz mysal üçin bir bir ýerden geleňizok a şeýle motada daşary ýurtly raýatam bar ýa mysal üçin amerikanam bar, ýewropalam bar, hytaýam bar, orsam bar. Elbetde bulaň ýaňky pikirlerine, düşünjelerine hoýum hormat goýup, şolar ýaly umuman işleri alyp barmak, şolar bilen düşünişmek diýen ýaly temalary öz içine alýan ukyp. Technology skills bulam tehnologiýa düşünýän, tehnologiýadaky bolup geçýän täzelikleri gyzarlaýan, ýakyndan görýän, şu zatlara düşünýän ukyplaryň az gerekli boljagy aýdylýar. Ony aýtmasam düşünikli. Iň bolmanda bir apps-lary, ýaňky prilajeniýalary göz öňüne getiriň. ýaňky her hepde diýen ýaly täze wersiýalary, täze görnüşleri ýüze çykýar, sen olary upload etmeli bolýaň, ýaňky täzelemeli bolýaň. Şonuň üçin bu zatlaram üýtgäp durýar. Bu zatlara-da düşünmek elbetde gerekli bolup durýan zatlaryň biri. Iň soňkusam üýtgemegi kabul etmek. Ýaňky üýtgemegi kabul etmekden maksadym Embracing change diýilýärdi, hakykatdanam adam özüni aňsat-aňsat üýtgedesi gelenok-da, ýöne diýşim ýaly, eger bäsdeşleňden saýlanmak isleýän bolsaň, olardan has öňe gitmek isleýän bolsaň, käbir endikleňňi goýmaly bolýaň, täze zatlary öwrenmeli bolýaň. Şoň üçin hem ine buny edip bilýän adamlaram has öňe saýlanýar. Elbetde, olaram has başarnykly bolýar we bolar diýip umuman aýdylýar. Umuman, meň şu günki aýtjak zatlarym şulardan ybarat. Umuman, peýdasy bolandyr diýip umyt edýän.
Sowal nam köp köp. Esasy gerek temalaryň birimi kadip pikir etýänler. Sebäbi şu wagtky daşary ýurtda okaýan talyplarymyzam, Türkmenistanda okuwyny gutarýan talyplarymyzam näme ugur saýlasakak diýip köp pikirlenýärler-de şu tema barada. Sag boluň köp-köp taýýarlan prezentasiýaňyz üçin, gürrüň bereniňiz üçin.
Sizem sag boluň. Umuman ýaşlar ine seredibermeli. Ýaňam diýşim ýaly, ýaňam belläp geçişim ýaly, hemme kişi IT ulgamynda iş tapar diýip pikir etmeli däl. Öz hünäriňiz, öz ukybyňyz haýsy ulgamlarda has öňe çykýan bolsa, şo tarapa gitmegiňizi maslahat berilýär. Belki siz şol ulgamda hasam başarnykly bolmagyňyz mümkin. Hemme kişi ýaňky IT ulgamyna gitýän, menem gideýin düşünjesi bilen hereket etmek ol dogry däl. Şoň üçin ýaňam diýşim ýaly adamlar bilen işleşýän kärlerem, ýaňky adamlar bilen saglygyna seretýän kärlerem, umuman ýa-da ýaňky ekologiýa degişli kärlerem öňe çykmaly diýip çaklanýar. Şoň üçin hemme kişi öz taýynlygyny şu wagtdan görüp, öz ornuny tapyp biler diýip pikir edýän.
Dogry aýtýaňyzam. Özüňiziň näme ukyňyzyň bardygyny anyklap, şoňa görä ugur saýlabermelikä diýip pikir etýän-dä menem. Evet.
Hawa. Ýaşlaň soraglary barmy ýa-da siziň soraglaryňyz barmy?
Şular ýaly sorag bardy, prezentasiýany soň paýlaşarsyňyzmy diýip sorapdyrlar. Hawa, ugradar elbetde.
Serdar aga ugradar bizem şu YouTube kanalynyň aşagynda linkini goýarys. Paýlaşarys. Öňem software engineering has gowy ösjek ugurlaryň biridi. Hawa Serdar aga başynda-da aýdyp geçdim. Başda iň Möhüm talap edilýän pärleriň biri, ýagny AI, ýagny emeli amal we ondan soň cloud sistemalary, ýagny IT sektory. Ondan başga üýtgeşik sorag ýok agam. Nesip bolsa soraglar Olar bar bolsa ses ýerde ýazyp bilersiňiz. Mundan başga-da haýsy temalarda gyzyklanýan bolsaňyz ses ýerlerde ýazyp bilersiňiz. Biz şo soraglaryň üstünde işläp geljekde ýene şular ýaly temalarda seminar berip bileris. Serdar aga gatnaşanyňyz üçin köp köp sag boluň.
Bolýar sizem sag boluň çagyranyňyz üçin. Hawa, nesip bolsa, ýaňky eger muşdaklaryňyz haýsy temalaryň üstünde işläliň ýaňky pikirlere ýaňky ýa-da maglumatlara garaşýan bolsalar elbetde şoňa görä taýynlyk görüp elbetde soňky ýaňky söhbetdeşliklerimizi hem gurnap bileris. Onuň üçin menem size hemmäňize üstünlik arzuw edýän. belki hani sizem bir gün umuman Coursera ýaly, Udemy ýaly elbetde belli bir platforma gelersiňiz. Oň üçin wagt gerek, sabyr gerek. Işjeň gatnaşmaly, dowam etmeli, paýlaşmany bilmeli. Şoň üçin hem umuman işiňizde üstünlik arzuw edýän. Hemmäňize köp sag bolsun aýdýan. Bolýaram, sag boluň. Nesip bolsa görüşýänçäk indiki gepleşikler üçin.